Tinosangana zvekare pane imwe nguva yeshoko raMwari. Tinotenda kuti tasangana tiri vapenyu uye Mwari vachitiitira zvakanaka. Uh, musoro wenyaya wandiinawo nhasi pashoko raMwari unoti unovaka panaani? Unovaka panaani? Unovaka panaani? Ndiutsanangure musoro wenyaya uyu. Uri kungoreva kuti unomira panaani? Unozendama panaani? Uno unotrusta ani? Uye unomira pamusoro paani? Unogara panaani?

ndichadzokorora naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awa akaaita akafananidzwa nomurume akachenjera akavaka imba yake paruvara chandoda kuti munzwe apa nchokuti kwanzi anonzwa mashoko ajesu Akaaita akafanana nomurume akachenjera anovaka imba yake paruwara. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, madutu akavhuvhuta zvikarova imba iyo ikasawa nokuti yakanga yakavakirwa paruware. Izvi zviri kuitwa kumunhu ani nani anonzwa shoko raJesu akariita. Ndiye ari kunzi akafanana nemunhu wakachenjera akavaka imba yake paruware yokuti nyangwe mvura nedutu nei zvazouya zvadii haiwi nokuti yakavaka paruware. Verse 26 mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awa akasaaita akafananidzwa nomurume benzi akavaka imba yake pajechi uyu munhu anzwa shoko seuya wekutanga vese varinzwa shoko riri kubva kusemusosi yajesu uyu wanzwa uyu wanzwa uyu wanzwa akariita uyu wanzwa haana kuriita asi shoko rataurwa nemunhu one 27 mvura mvura ikanaya mvura zhinji ikavuya madutu akavhuvhuta zvikarova imba iyo ikawa kuwa kwayo kukava kukuru wai nokuti yakavakwa pai pajecha yavakwa nei nebenzi handita kuenda kuna matoyo 25 yanoti kune vanhu benzi masikana mapenzi nemasikana makachenjera Shoko raMwari rinongotaura kuti anonzi benzi ndeuya anoti mumwoyo make Mwari hakuna. Anoziva Mwari ndiye munhu akachenjera. Kureva kuti anoti Mwari hakuna uyu ndiyo benzi uyu. 28 Jesu akati apedza mashoko iwayo, vanhu vazhinji vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Unoona, izvozvo zvakataura vanhu vazhinji vakashamisika. Chakavashamisa ndechokuti ataura kuti source Ye word ndiimwe chete Jesu ndopataurwa pachibva pana Jesu right umwe munhu arinzwa shoko akariita kureva kuti wakachenjerawo nokuti aziva kuti zvataurwa namwari umwe arinzwa akasariita haana kuchenjera nokuti haana kuziva kuti rataurwa namwari kana kuti aramba kuti rataurwa namwari iro rino shoko randiri kutaura umwe anorinzwa Kana arinzwa oriita nokuti akachenjera anoziva kuti rabva kuna Mwari, kunyange ini ndisiri Mwari, but ndiri kutaura shoko raMwari rinobva kuna Mwari. Umwe anoti ndizvaElder Ndlovu, osiyana nazvo. Chirega ndikutaurire, kuvaka imba paruware nokuvaka imba pajecha zvakasiyana pakudii. Runonzi ruware Zidombo rakakura rakanyatsokuwaridzika rinoenda uko nekuko. Vamwe vanoshandisa ruware kuyanikira mbesa dzavo, vamwe vanoshandisa ruware kuvaka dzimba dzavo, vamwe vanoshandisa ruware kuita zvavanoita kuziva kuti mvura haina zvainopaita. Ndo runonzi ruware. Asi ruware rinongove zidombo asi kuti zidombo racho rakakura uye rakapamhama rinoita ri, ri kuti pamusoro paro paitwe zvimwe zvinhu harisi dombo rakangoita kamwe kadombo kwekuti hapana zvarinoitwa idombo rakawaridzika asi kuti dombo iri riri extra huge ndo rinonzi ruware ko jecha jecha mafufu edombo ndo rinonzi jecha mafufu edombo tumatombo tutukutuku kureva kuti tumafufu tumaparticles tweruware zvino unorangarira pamwe panhu jesu achiti kuna peter iwe peter uri donde ozoti pamusoro poruware urwu achireva iye ndichavaka kereke yangu ura kereke inovakwa pamusoro poruware inovakwa pamusoro pajesu but kuna peter ati uri dombo Iye apa Peter ndiye leader nokuti apa atoonekwa kuti ndiye leader nokuti waziva kuti uyu ndiKristu. Akanzi ndichatokupa makii. But then kune maparticles ematombo. Ndo jecha. Jecha harisi ivhu nje. Jecha tumatombo tutukutuku. But chazvinoita manje kana mvura yonayo. Mvura ikaenda padombo paruware inongoerera ichienda nepamusoro haina zvarunorwita. Inongobvisawo tumaparticles tuya tunozove jecha kana pane pamwe paive pakanganisikawo padumbu papavawaro ipapo. But kana riri jecha manje, chakaitisa kuti imba iyi iwe ndichekuti jecha rino paway it gives way. Jecha kana mvura youya rinodziura. Nokuti mvura inonon'en'ena nepasi pejecha riya, kamwe kapisi katsanga kejecha kachibva, kachibva, achibva jecha richienda, imba ichinyura kusvika yawa. Unoziva dzimba mbiri idzi dzaive dzakavakwa zvakafanana nokuti dzavakwa neshoko ranzwika kubva from the same source. kureva kuti material yavakadzimba idzi yava yanga ichingove one plan yanga ichingove one but position yaisiwa imba ground raisiwa imba ndo rasiyana chete material yacho yakafanana kana ichiita 10000 dollars yese yaita 10000 dollars kana mabuilder acho achiita ma5000 dollars kuvaka vese yaita ma5000 But problem yangoitika chete ndiyokuti iyi yavakwa nebenzi rangoita nyore nyore. Uyu wanyatsokushandisa kuti ndoda kuvaka apa. Sei zvinhu zvichiita so ko jecha chii raiti kana ruware? Kana ruware ruri ruri Kristu. Jecha ndiyesu iyesu ukavaka pandiri wavaka pajecha. Ini ndiri kutaura shoko kune vanhu vanonditenda, kune vanhu vanonditevera, kune vanhu vanondinzwisisa, vanoti ndiye mutungamiri wedu. but ukanova vakapa ndiriwo vakapa jecha nokuti kana nhamo yauya i go kana nhamo yauya ndino give away handigodi kumira nokuti ndiri, ndiri jecha but ruware ndikristu inini ndiri kapatikuwo kanobva paruware kakafraction katukutuku kadrop in, in the sea keruware kureva kuti vanovaka paruware vanovaka pavavhangeri vanovaka pavafundisi vanovaka pamaapostoles vanovaka pamabishops vanovaka pamaprofets vanovaka panana papa vavo ndivo vari kuvaka pajecha nokuti iri rose ijecha ini namvhangeri ningi namufundisi ningi namudhikoni ningi namuparidzi ningi naapostol ningi takadero kuwanda kwedu tiri jecha hakuna ruware rwakadero ruware ihwani iri jecha ukavaka pamusoro pedu kureva kuti wavaka pajecha and as time goes on kana rambudziko rakanyatsokuuya unoerera nokuti dzimwe nenguva iyeni wacho ndee ndisipo panouya rako kana kuti ndiripo but handigone handitoziviwo zviri kurikita nokuti kumba kwangu pangu pari kutorwariwa kana ini tiri kutonzwa musoro kana pamoyo but kana ukavaka paruware kuda kuti ukanzwa shoko ramwari ukariita wakafanana nemunhu uyu nokuti wanzwa shoko rajesu ukariita kureva kuti waziva kuti iri shoko ramwari waziva kuti ataura ndimwari ndinofanira kuzviita but kana rakataurwa iwe ukazazviita kureva kuti hauna kuziva kuti ndimwari vataura kureva kuti wadheerera mwari amo hakuna munhu anodheerera mwari asi kungoti hauna kuziva kuti ndimwari kureva kuti uri benzi hautozivi kuti kuna mwari ziva kuva pokuvaka ziva kuti midzi yako inoenda panani ziva paunovaka saka zvinhu zvako zvese ukavaka pana jesu ringave bhizinesi ingave imba chingave chikoro chingave chii chose chaunovaka pana jesu chinoendeka nokuti nyange pauya maproblems hapana zvinoitika nokuti unodzokera kwaari ruware woti yei nokuti ifirm foundation but jecha iro ndoo rinoenda imba yako yosara but yosara isina payakamira yopwanyika maimbove nevafundisi maimbove nemaelders maimbove nevaapostols vakainda nhasi hamuna matove nevamwe ijecha haikona kuvaka pavanhu hazvinei vanhu vamwari haikona kuvaka pavanhu vanhu ndosaka vatumwa vaisangana johani pachisuwa chepatmasi aitaura kuti akada vanamata oti tinononosumuka ndinotovewo muranda sewe vachiramba kunamata asi iwe uri kuvaka pane vamwe vanhu vari kutenda kunamata vanototendwa kuti kana vasina kuita vanototaura kuti ini kana ndisina kutaura hazviiti ee hazviiti but uri jecha dambudziko rako nyaya yako haipedzi dambudziko rangu kana richinge rauya dambudziko rangu ropedzwa nakristu ngativakei pane jesu ngatitii tanzwa shoko ramwari toriita kureva kuti tave vanhu vanoziva mwari kana wangoziva mwari ukanzwa zvotaura mwari haurege kuzviita nokuti zvataura mwari unotoziva kuti zvinotofanira kuitwa mwari vakuropafadzei kuzita rajesu amen